Amun nang kaya ini kawan ai, hihi kada kawa manyambati kita ya kalo buhan tiktok karna oke banar barangnya ah. Han lho kulih, hihi. Hanyar imbah kita nonton nang sigar-sigar tadi yang manis-manis, timbul itu pasukan Troy batiga nih manapa kaw. Akay ai hah joget ulat sagu ai, hihi. Asal kawan nukar mandai wan iwak sapat karing sudah cukup kada usah banyak duit ok. Oh ngintu aja kah kata katanya hih kukira ada lagi kaitu nah ya kalo amun misalnya nintu ha kawannya nyaman nah ya kalo lih cuman itu kada bujur pang masalahnya Iih siapa ada bibinian yang hakun makan iwak karing saban hari. Mmm kadada kadada itu tuh kisahnya dari bibinian supaya menarik perhatian lalakian what the fuck lah. Amun kadada bahu gasan basandar, masih ada hintalu gasan di dadar. Karna hidup tu butuh sarapan bukan harapan. Nah.

Lima ratus hakun lah. Hakun apa Bungul, bapander tu babujur Bungul ai, ikam tu manusia kah apa kah Bungul bangsat, setuwa. Kamu aku binian apa Bungul? Bungul, nitu Bungul, Bungul. Komen tu yang baik-baik haja. Munnya kada rajin tu skip Bungul ai.
Aduh ai lih, macam-macam aja. Iih mahamuk inya disambat nang lima ratus hakun lah, gesanya manawar nih. Iih urang kada inya bajualan, kada kawan ai. Iih otakmu yang rusak ya kalu lih. Humm kadang-kadang bibinian tu disambati woi ja, segala macam ja. Ikam nang kada kakaruan pikiran. Misalnya contoh nih ada postingan instagram susu bebalahan nih kaliatan. Ikam fokus ke situnya. Padahal ya memang di situnya nang nyaman ya kalo. Nah nih ya pulang nah yang tadi tuh yang manis tadi kan. Hanai kawan ya aku seminggu kada keluar rumah nih nih mun kayak ini nih kam. Ii di rumah nah hantam tarus. Awalnya senang bangat diajak sahabat main ke rumahnya tapi rumahnya. Weh enggak level ja anjir aku kada suka kam video yang kaini nih ih kaya bekasta-kastaan kaitu what the fuck lah iih rumah tuh kawan ai kaya ok lah misalnya wah ini rumahnya kada bagus suatu saat nanti iih masih ai pang kada bagus misalnya. Kenapa aja kakanaknya nih? Hiih. Aku rajin dahulu lagi kakanak kayak ini pang. Coba bubuhan masuk kantor gin rancak kayak itu kalu leh. Bisa gamalan tuh kayak ini pang nah aja.

Pandil harat banar ya tapi bujur aja pang jua ikam bahimat-himat kawan yang mencintai bibinian tu nya kada mangganalakan ikam iih nang mangganalakan ikam tu kuitanmu tuh makanya nintu nang disayangi badahulu mm cuman sayangi pang jua ya kalo bibinian tu karna inya manyamani kita kaitu nah mun kadada inya kada kawa nah iih.

Lagu Ingin Kau Bahagia tu kawan ai. Hi'i kakawanan ku nyambat Ingin Kau Bahera ja. Uma ja ku lapahnya aku meulah lagu Ingin Kau Bahagia. Ikam pelisit akan jadi Ingin Kau Bahera what the fuck lah. Terima kasih lah yang udah menyanyiakan nih. Mangapa kah jua ngini ni. Astaga ai hah. Mahamuk bibini. Iya am.
Tanggung dingai, kujat Sanap, bagama engko bisa buyai.
Wakayai. Han, sampai kuhuk-kuhuk dah aku batuk, hiih aur malihati video nang kakaitu haja. Hi imbah berkata-kata bejugit nah burit begegal what the fuck lah cuba begegal sini nanak tahu ikam handak nang dapat nang paku hiih. Hanya demi sebuah kertas aku jarang menatap wajah ibuku uma ai haih ni mengana banar kawan ai wadahku jua hiih

Han, nang kaya itu tuh bagus kawana ditiru ya kalo lih, menerima di kondisi apapun. Hm, ikam lah tadi perbedaan tangannya putih lawan hirang karena lalakiannya bagawi, cangkal. Hm, ada ni kada misalnya bibinian handak nyamannya haja, pas sudah lalakiannya katapi baduit tinggalakannya. Urang tuh cinta tuh kada mamandang ngintu, cinta tuh mamandang butuh nang ganal, ya kalo.

Asli kawan amun kaya ini penjualnya nyatanya rami deh ya kalu lih itu maksudnya marketing baru tuh di dunia perjualan apa apa tuh i misalnya handak bedagang kah misalnya mie ayam nih ii ikam ulah mie ayamnya yang nyaman betu penjualnya jua bibinian bungas bah kujamin payu banar warung tuh.

Aku kada ai. Kada ikut. Biasa haja aku. Ikam aku padamu kah, ikam pada aku kah, kaya apa kah. Tapi baduli aku, asal ikam kada bini duit tu, ma aku pada ngini sanggup takon betalu sanggup bae duit. Mual ngini. Mual ngini.
Ngaham.

Jangan nah jua mabuk iih. Udah kada payu kada payu pamabuk kah pulang what the fuck banar. Noh. Cakakanak kah kurang labih nih tuha dah masih ja handak nang no jah. Iih. Ya dah amin taba tu Mario Suta. Dingin dingin gini jodohku diapai ya sama pacarnya nyata ai deh iih nah han iih aku jujur ja kawan lah di banua ni banyak deh nang kada kada kada besigil lagi bibinian nya kalo lih iih karna inya bepacaran tu wani be belului cawat kaitu nah iih makanya ikam harus selektif memilih bibinian lah wahini nih. Iih mun misalnya yang kada masalah lawan hal itu ya kada papa, cuman bagi yang kada suah macal kaya itu nah pas tadapat bibinian nang kaya itu kaya rugi kalu saurang lih. Iih tapi tanang haja pang kawan ai, aku percaya ja lawan satu ayat tu yang baik tu gasan yang baik jua, yang buruk tu gasan yang buruk jua ya kalu lih. Han.